Afrika yedu, Afrika Mwari Baba wedu ari kudenga ngaatendwe na Jesu Kristu mwanakomana wake the only garanduwa shurits affidavit and sanctuary of our hope ndiye mwari musimudzi wavakaputsika mudzori wavakatetereka mupukuti wemisodzi pazviso zvinopunyaira ndiye jesu kristu mutsvaki wavakarasika mumutso wavakaputsika mudzori wavakaenda Muporesi wavanorwara. Muporesi wavanorwara. Mumutsi wavakafa. Mumutsi wavakafa. Munyaradzi wavanochema. Maari shirikadzi nenherera dzakazviwanira baba. Dzinoswedera pedyo naye zuva rimwe nerimwe. Dzichinamata dzichitaura dziri pachifo chaBaba Abrahama. Dzichiti Mwari uri denga rangu. mauri nhasi moyo wanyaradzwa mune vakachena nendota vanopfumbira savakazodzwa mafuta afrika yedu yejesu kristu watunza pano nekuti rusununguko rwedu isu rwakatengwa nesungano yakaitwa pakati pemwanakomana wamwari jesu kristu nemuzodziwa wake wakakwegura pamazuva ake pauro mazha wafa pamuganhu wepanoperera kurarama kwekudenga pachitanga kurarama kwepanyika mambo achiudza muranda wake pamusoro penyika iyo akanga omutuma kwairi achiti pakudenga kwatanga tichirarama tese uko kwakanaka asi nyika iyo yandinokutuma kwairi ine nhamo Tarira kwese kwese unoona vanhu havazive Kristu, vakarasikirwa diko, vari panyika iyo vanofamba pamusoro payo vakaremerwa nekuti wakaipa akavatakudza zvombo zvokuparadza mufaro wavo. Zvino iwe ndinoisa mweya wangu pamusoro wako, vanotadza nokusaziva afika yedu zvikanzi zvino iwe ndinoisa mweya wangu pamusoro pako ndinokuzodza kuti uparidzire varombo evhangeri kuti usimudze vakavata umutse vakafa kuti uporese vanorwara unatse vane maperembudzi urege kutadza unofanira kuita basa rangu chienda uve chiedza nemunyu wenyika kuti vanokuona vaone ini aunosaaaenekefe imari iparari paunosvika netsoka dzako pave neruponiso urege kutadza unofanira kuita basa rangu chienda afira yedu asi chaishamisa ndechekuti kunyange muranda aiudzwa zvakadzama pamusoro penyika iyo akanga otuma kwairi ndangariro dzake dzakanga dzakatorwa nezvimwe nekuti meso ake akanga akayeverwa nemavanga akanga akakuvadzwa mambo wake mutsoka nemumaoko mavanga ayo aiti kana muchadzimwe nemwari panyika akadzoka nemwoyo wose pakuipa kwake mavanga iwayo aidzimbirwa achirwadza patsva achiburitsa ropa nyoro kuti risaswe pazviri zveunodzoka ritonhodze shungu dzemurari watyorwa kuti rigogona kudzora hasha dzajehovha afika yedu ndangariro dzemurara dzakamba dzatorwa dzikadzoswa kumazuva akapandukirwa mambo wake pakalvari pazuva raakapandukirwa nevanhu vaakanga ainga nerudo pazuva raakatakudzwa mutoro nevanhu vakanga uya kuzozorodza pazuva raakaremedzwa nedanda nevanhu vakanga uya kuzosunungura pazuva raakafamba achina munzira yerufu achiperekedzwa nevanhu vakanga agira upenyu husingaperi akafa kuti vanhu vapone kuti vave vakanaka kuti vapinde kudenga vaponeswa naye afrika yedu afunga izvozvo muranda uyo haana kuzoita basa neupenyu hwake akapa upenyu hwake kubasa reruponiso rwedu isu akataura mashoko adhavhidhi pana mapisarema 89 achiti ndichaimba ndichireva ngoni dzajehovha nokusingaperi ndichaparidza nomuromo wangu kutendeka kwenyu kumarudzi namarudzi nokuti ndakati ngoni dzichavakwa nokusingaperi peri muchasimbisa kutendeka kwenyu mukudenga denga mene ndakaita sungano nomusanangurwa wangu ndakapika kumurana wangu dhavhidhi ndichiti ndichaumba vana vako nokusingaperi nokumisa chigaro chako choushe kusvika kumarudzi namarudzi kudenga denga kucharumbidza zvishamiso zvenyu jehovha nokutendeka kwenyu paungano dzose dzavatsvene Nokuti ndianiko mudenga rose wakafanana naJehovha? Ndianiko pakati pavanakomana vaMwari vakafanana naJehovha? Iye Mwari unofanira kutyiwa zvikuru paungano dzose dzavatsvene, wakafanira kutyiwa kupfuura vose vanomupoteredza. Haiwa Jehovha Mwari wehondo, ndianiko une simba wakafanana nemi Jehovha? Kutendeka kwenyu kunokukomberedzai. Ndimi munobata kuzvikudza kwegungwa, kana mafungu aro achisimuka. imi munanyaradza makapusa nyara hapi somunhu wakaurawa mukaparadza vavengi venyu nechanza chenyu chine simba kudenga denga ndokwenyu nenyika ndenyuwo pasi nezvose zvapo ndimi makazviteya kumusoro nenyasi ndimi makazviteya tabhori nehemoni anofara nezita renyu Afya yenu nesu tiri kufara muzita raJesu wakati mapawa rumwazi vafu vauya pano kuzokuburira kuti Mwari wakauya panyika Mwari wakatuma muzodzi wavo kuti azorodze vanotenda Afya